A hmasa in hi video zohtu nan cung ah lunglawmhnak tampi ka ngei. Hi video kan zoh dingmi cu zeitindah kan phone ah kan phone keyboard ah ṭhi kan hman lai, kan hman khawh lai timi a si. Le kan Laiholh cu kan theih cio bangin ṭhi a um lo ahcun a tling lomi a si. Ṭhi hi kan neih hrimhrim hau i Ṭhi hmannak le ti hmannak kha ai dan caah ṭhi kan neih hrimhrim a hau. Cucaah ca cu zei bantuk tam in ṭial hmanh sehlaw kan Laica a si ahcun ṭhi hmannak dingah ṭhi kan hman lo ahcun santlai lo le sullam ngei lo ah ai chuah tawn i, khakha Tutan i kan zoh dingmi cu si. Le zeitindah cucu ṭhi cu kan neih khawh lai? Hmasa bik ah Play Store ah kan kal lai. Play Store ah hin. Le Play Store kan kal lai i keyboard pahnih a um. Ṭhi hman khawhnak hi pakhat cu pakhat cu mizo keyboard si. Mizo keyboard ti kha Play Store ah khan ṭial law Mizo keyboard he lang sawh ko lai hi. Mizo keyboard for Android timi si le mah hihi na hman lengmang mi si ṭha ngaingai. Pakhat cu USB in hmun zung a neimi Swift Keyboard Beta timi Swift Keyboard Beta aw mah hihi Ka zawn na hmeh lai. Pahnih um lai mah cu si lai lo. Beta timi hi a donghnak i beta timi theng hi si lai. Hmet. Oh ma hi si. Le kha hna pahnih khan na duhmi poh nai thim lai i install na tuah thlu tikah mizo kha Install na duh ahcun na tuah lai. Hi zong in na tuah ko lai. Mizo belte kha cu a ṭha ko nain sticker le emoji puah kha tling lo deuh. Mah hi belte hi sticker le emoji tling ngai. Ṭhi kha direct in lang lo i hi cu ti kha fak nawn na van hmeh lai, long press na van hmeh lai i ṭhi kha langh lai cucu select ding si. Le a zei si kho ma, mah kha na pahnih kha download na tuah ahcun pahnih zong hmang ko law poi lo. Mah cu download na tuah thlu tikah Download lawng kha za lo i language and input ah khan select na tuah hau. Setting ah na kal lai. Hi ka setting ah hin. Le na kal lai i na hmeh lai. Hi ka language and input TV hong lang lai i na phone ah cun lian deuh zong ai ṭial kho men. Ka na hmeh lai language and input timi hi hmeh ding si. Kacun holh thimnak na hmeh tikah hi hong lang lai i holh thimnak a cung cemi language and input timi hi na hmeh ṭhan lai kaa zawn hi. Ca ka rel law. Met kha khan a cung cem hi si lai lo language timi si lai lo. Before keyboard timi hi kaa zawn hi na hmeh te la. Na hmeh lai kei cu Mizo keyboard kha select ka tuah cang hi ai select cang le Nang cu ai selek rih lai lo caah kai na hmeh ṭhan lai, na hmeh lai i ka khin Mizo keyboard le Swift keyboard kha na dawn lo si ahcun a cungah hin lang ko lai. Atu cu Samsung keyboard le Mizo keyboard lang hna khan a hringte hi tente ko hna hi aw kha Samsung ai thleng. mizaw ka van thleng ṭhan lai ka hmeh lai i a hring te kha ai khualnak chung ah khin hmeh ding si tikhan si lai le tikhan na select thlu cang bag ah ko ko cun ṭhi cu hmang taktak ma hmang taktak lo na zoh lai tahchunhnak ah whatsapp si zong ah messenger si zong ah van lut law kan van ṭial hnik lai ṭhi aw hi Mizo keyboard kha ka hman caah hi kan ṭhi um cang hi. Ti cu mah tein kan um ko hi. Ṭhi cu kan um ko. Le khati khan ṭhi hmannak le ti hmannak dingah tlamtling tein na hman khawh cang lai. Lunglawmhnak tampi ka ngei.